Lastimamente el a cuminsa die out pasobra nan no haya backing, sponsorship y tur e cos nin. Y poco poco el a bay achteruit ti por fin el a caba na nada. Pero Steelband pa mi den Carnaval ta muziek. Manera ta papia di brass band y cosnan ey para mi esey no ta music. Para mi no. Pero e tocamento di steel band ey den carnaval con tiki brass con ey, esey ta e matador. E steel band de facto no a bira menos pa motibo di cu e brass band a bini, el a bira menos pa motibo cu e gruponan riba truck cu e poderio di sonido, tabata haci nan menos grandi. Lamentable ta cu Steel Band a cuminsa perde su forsa den paradanan. Hopi di e tocadonan di antes a bay di Aruba tempo cu na aña sesenta cu Lago a cuminsa automatisa. Esunnan hoben, hopi di nan a bandona Aruba pa bay studia den exterior of bay biba cu nan famia den exterior. Ta Steel Band a cay asina y na San Nicolas. Pero el a sigui si den tur otro bario di Aruba. Mi ta kere ku dor di sponsorship nan a kibra tambe. I danki Dios ku a bini e Jumpel Jules despues di hopi tempu. El mantene. E Jumpel Jules tabata potente, masha bon mi dushi mes. E Steel Band a krea e fruta ku ta yama Karnaval ku awe nos tur ta disfruta di dje. Brass Band nan pa sierto tempu a representa e parti akústiko den e músika di karnaval. E beat vigorisante dje drum sin embargo den dékada di sesenta a marka e final di un gran era, e era di steel band. Pa mi, un steel band, un brass band, nunka por ta prome lugá di un steel band. E brass band pa mi ta bochincha. Sorry pa bisa si esei a rabia, mi por yuda, pero pa mi ta bochincha. E tin algu, tin un ritmo basta bon pero ta mas tantu bochincha. Ta comprendé? E ta bon manera pa trae papi e oveja pa pat vende rey. Bo sa e cos nen. Pero pa, pa carnaval bo mester tin steel band den dje. Esey ta e ritmo, esey ta e original. Bo sa? E ritmo africano. E pat vendernan, segun mi, e pat vendernan a toca mas den estilo di marcha no anto claro cu e e e influencia di cu nos tin bo ta probi sincupa e marcha pero e pad vendors nan mi ta si mi nunca mi ta den pad vendors mi por vòg e di un punto di bista musical e e rudimentos nan nan ta usa certo patronan di marcha cu ta europeo. Brass Bandnan a kuminsá tokando loke ta konosí komo ritmo asambeho, un tipo di músika desoroyá partikularmente pa kompañá jump-up i parada di karnaval, un ritmo ku Arnold Beyde, lider di e YMCA Community Band, huntu ku su amigo Samuel Hodge i Alfonso Gibbs a desoroyá den dékada di sesenta. E grupo ta biniendo dje bou, nan ta kima momo, Anto tin un sonido di un ritmo asina sabroso di snare drum, di hop, di campana, bass drum, anto nan tabata tene un grupo di supladónan, Arnold Beide, Samuel Hodge. Mi amigo Oily ariba drums. Un kantidat di tokadó ku nos tabata konosé, ma nos no ta konosé e ritme i nos no skuch'é nunka nos bida. Un di musikannan ta drenta, e ta basa kiko m'a tende tal tal a tal tal kantika. E ta hisa su instrument, ami trombon òf saksofon i otro trompet, e ta kuminsá toka. Nos konosé wèis i nos ta jump in di biaha. I asina nos tabata kuminsá ku nos musik.

Nos como musico y nos tocando na hotel e tempo caba pero hopi hoben a impresiona nos inmenso. E tin un un un patron hopi unico pero cu ta wordo deriva di e clave no comparando e e ritmo cu e ritmonan brasilero. e ta totalmente diferente, anki nan ta usa instrumentonan bastante similar. Anto kon e ta wòrdu repartí over di diferente instrumentonan ta hasi el algu ku hopi úniko. It's just the beat, the beat just like how you say um a tumba and you have a guaracha, you have a montuno but um.

Nos nos ta hendenan hopi kreativo no anto semper bo por kada region kier pone nan firma riba algo den den nos den nos kaso nos a desoroya e ritmo Asambeyo unda e e. Tin diferente influencianan, bivorbel si bo scucha e e cierto musicanan di New Orleans tin hopi similaridad cu e brass band cu nos con e ritmo di e asambea cu nos conoce aki nanan. Ta na diesnuebe sesenta i shete brass band a haci su debut publico como parte di e grupo The Goldfinger Fan Club. Jubinar tabata presidente dje club aki. Nos tawti nos reina, nos carosa y nos tawti nos grupo un tawti music. I mi ta kòrda, mi a pensa mesora riba e grupo di hóbennan ku tabata toka na YMCA, tin ora na Sint Maarten Club, NWAWI Club ei. Nos di, Bo sa kiko? Ban buska e hendenan ei, weta si nan ke toka pa nos. If you get good music, sweet music with that rhythm make it sweeter. Así, for instance, nowadays,

Si no ta bezig kuné mas i e lokual bo sa ta lokual ba mak mee lokual bo mes a trese dilanti, e ta e ta mas ku logis ku lo bo bin na e dicho nei. I nos ku semper ta konsiderá nos komo e numero tres di mundu pa e forma di selebrá karnaval, nos tin orguyosamente nos asambehó. Pero lamentablemente Otro y mi ta bisa lamentablemente e cu un poco reserva, pasobra mi respet ta keda pa e otronan cu a lanta brass bandnan, sinembargo no a mantene e ritmo asina miho. Y esey tabata un duele pa nos. Asambeo di antes ta un asambeo cu ami ta haya cu ta hopi monotoon, ta hopi e ritmo, ta hopi ta e base, pero si nos awe mester ta tocando e asambeo di antes, lo lo lo lo e ta pior cu Ku e ta awor aki nan kua akohida, kua hende ku ta gup, ku ta ègt. Bo tin ku keda desaroyá pa hende keda biba ku bo músika. E regionnan mas vibrante di mundu, ku e áreanan kaminda nashonalidat, kultura i tradishonnan diferente ta topa i kombiná. Rikesa ta surgi mas lihé di diversidat ku di puresa, i ningun kaminda na mundu ta un mihó ehèmpel di esaki ku e region di Karibe. Un área ku tabata senario pa susesonan ku a kambia su kultura i músika. Un di nan e surgimentu di Steel Band. Karnaval, Pingelin pingelin, karnaval a kaba, Hiso Bleki Ben Tumbando. Dónde i hopi biaw ke bon pa kulpa e, bon, no por kulpa direktamente, pero no tin un otro okashon Pa hasi uso di e instrumento ku no ta karnaval. Anto mi ta kere hopi bia ta e pueblo òf e komunidat mes ta buta ku i ora ei e instrumento òf e ambiente òf e aktividat kultural di Distinta ta bai drumi. Anto tin mia ta bai drumi manera un velkan pa basta aña promé ku e landa pero no ke ta morto. Mi no ta kere ku Stilbent lo muri aki na Aruba no. El a sigui biba. Awe sin embargo, aunke nos ta scucha eco di influencia dje stil band den musica di carnaval, e ta mas bien un tributo na e gran epoca cu a inspira e prome talentonan local. E stil band a habri caminda sin embargo pa un ritmo cu t'e fruta di e creatividad y versatilidad di nos propio hendenan. Nos tin nos influencianan particular tambe diferente cu tur otro region den otro partenan di Caribe.